Үлэ күөһэ хаһыат тыһынча тоҕус сүүс тоҕуһун икки сыл муус устар түөрт күнүнээҕи таһаарыыта. Афанасий Контоев оройуон үс пятилеткатын чемпион булчута Маҥырас таһаарбыт статьята. Нэһилиэк совхоз дьаһайсар бырааба былдьаммытынан. Мин кадровай булчутунан тыһынча тоҕус сүүс сәттион сылтан үлэлиибин. Билигин сааһыран пенсияҕа да олордорбун, доруобуйам көҥүллээтэҕинэ баҕам батарбат, бултуубун. Урут совхоз булчут эрдэхпинэ совхоһум туох наадыйарбынан тэрийэрэ, саа сэбинэн, булт тэрилинэн, анал таҥаһынан хааччыйара, бэл үүтээммэр оппун илдьэн биэрэрэ. Онтон таһаарыылаахтык бултаабытым. Оройуоммутугар Якут промохото учаастага тэриллиэҕиттэн балаһыанньа тосту мөлтөөтө. Биһиэхэ ким да кыһаллыбат буолла. Ас, саа-сэбэ, булт тэрилэ эгэ кэлиэ дуо? Быйыл биэһин туһаҕа сыанатыгар биэрдилэр. Онон бүттэ. Салайааччыбыт Петров оннооҕор бу суол ортотугар олорор булчуттарга кэлэ кэпсэтэ сылдьыбат. Кыһалҕабытын үллэстэри наадалааҕынан аахпат. 1991 сыл ахсынньыга Якутпром охота үлэһитэ Василий Васильевич Колесов булпун туппута да ол айыыта онон. Хамнас да суох, сорох да мэлигир. Онон хүрбэк киһи устата булчутунан үлэлээбит киһи бүтэһиктээхтик кэлэйдим, санаам түстэ, бэйи курдук дьоҥҥо кыһамматтарыттан халынным. Ол да иһин дьон этэн ардахтара, бу Якут промохота холбоһук тыа баайын сомсон ыларга, онон эргинэргэ эрэ сыаллаах оруктаа диэн. Сиргэ сылдьан көрдөххө нэһилиэк, совхоз салалталара, дьаһайсар бырааптара былдьаммытынан булду кэһэ сири-дойдуну тэпсэ сылдьар браконьердааһын бас баттах дэлэйдэ. Үүтээннэрбэр сылдьан маратык тутталлар. Тимир оһохпун илдьэ баран хааланнар сиргэ быстара сыстым. Эрбиибин, сүгэбин, тууларбын эмиэ мэлиттилэр. Тайахтары кытайдылар саарбаны тииҥи сойолууллар андаатырдыыллар. Онон барга бай тайгыбыт булда эстере быкелле. Урут совхоз булчуттара булду имири эспекке ууһу төрүү гына кыһанарбыт. Оттон билигин барыта имири хотуллар кутталланна. Манан хевастан мин быхатчы этиилээхпин. Якут промохота тэрилтэни кытаанактык берберкелирге уонна инникитин эһерге.

Билигин мин пенсионербын. Аҥардас пенсиям 200 аҕылан солкуой. Аһыырга, таҥнарга тиийбэт. Онон сөбүлүүр сатыыр дьарыкпынан үлэлээн туһалыам диэбитим төттөрү туолла. Олус кэлэйдим. Булт харса хабыра суох кыргыллан эрэриттэн санаам улаханнык түстэ, идэтийэн үлэлиир промокота холбоһук салайааччыларыгар итэҕэлим сүттэ. Бу тэрилтэ булду харыстааччылартан, эһээччилэр түмсүүлэригэр кубулуйбута туохтааҕар да хомолтолоох. Оттон хамнаһам туһунан этэр буоллахха, ахсынньыттан ылата туруорса сатыыбын да туох да туһа тахсыбата. Миэхэ эрэ кыһамматтар. Онон саатар хамнаспын ыларбар көмөлөһүҥ диэн редакцияттан көрдөһөбүн. Афанасий Контоев, оройуон үс пятилетка чемпион булчута Маҥарас.